Yeah. Wila se zvako sema mix. Yeah, tuta tumoresa moresa amnyebezera kuzungaira ndi. Yeah, vai. Yeah, mukuziva zvikitika ka. Ah, eh, chini. Eh, Ndoma mozotaka ipa ka pai pai zvotaku kujuma yatira iso bakudara ndikutsvaga kansika mbo wani. Hasikana kuwanika iwewe. Eh. Nendiri mumwe. Wakara pasi pemvura kamazuva ano hanjuzu manje mazuva ano. Kana kuseka asi kuseka ke. Ah kwete mkomba.
Eh unongo kira sei?
Wakanitengesera sindu. Ungaziva zvikuitikewo. Ukaziva kuti sindu wakanitengesera hasikana kushanda iko zvinhu hasikana kushanda. Ndiri kuzama kuti kudai so nekudai so ndingotirekwa chinda kuti kufona vanhu vasikaziwe. Vachingondifonesa soda sei iwe. Toita sei nesindu? Because sindu iri nda mari yangu. Kumba uko kuda rodyiwa uko. anoona kubara dikiko ah, mm.
mukoma ndaifunga kuti rinoshanda sei pandingangoritora ah, kunokakama chaya kunokakama chaya taura nyaya yako ah, kwakaita sei ndangotora sinhu kune mumwe mugenge wangu so pandikati nditengisire anaomboziva kuti sinhu ndozvariri patingakutora tichingotamba tese wani ingakugati kutamba tese wane problem unongouya mukoma unondomadhira ari pa tora zvakanaka ko zvekuzonditambisira sinhu risina

Pisa chibhurugwa chako tora pangu. Mari yangu kudzinza. Mari yangu kudzinza. Ndokupa inkomo. Kudzinza. Ndokupa Mari yangu. Tambe newe. Kwana chei. Seyeni tambe newe unoda kunjairira kaniwo. Unozvitengesa dzimatini. Ah, musatengese mkomo. Ndo- ndo- Ndokupa mari yei. Eh eh eh eh.
Tamari yangu. Tamafanizi kaniwo. Tamafanizi. Chosira ikachamba Cha- mkomo. Chamba chamba anokupema anopema. Ayo, mkomo.
mufunge mai mwana ndichatoadvisa sarwira wangu mm. kuti kana mazofunga zvekudzokerana henyu zviri nani mupfure nekunew start
ah, nokuti mazuva ano korona yepamubhedha ka wese ah.
nyaya dzaibuda idzi dzaamai suzeni dzemaboyfriends Eh. Unozorwa. Ah, unozoona sahwira wangu akutanga kukosora kosora munhu anga akazvichengetedza hake zvakanaka. Neimwe nguva kutodzingwa kwavakatoitwa rimwe araitova nzvigisa. Ah, ungazvizivi. Iwe wozoda kuti dzokerana futi nemunhu akadaro. Mm. Iwe new start ndizvo. Ndo inenge iri number one. Mm. Eh. Mm. Aiwa tinotenda.
Yeah, maini makagona kana ndikazodzokera nasisi venyu. Yeah, I told you should listen to me.
Yeah, because ah, nanane stress. Saka kuri sei kuchikoro? Ah, kuchikoro kuri bho. Mm, magona metse. Eh, ah, asi sisi rumbe popota chimbotibatsira nemaths. Oh, vari kubatsira here? Mm.

Mama. Baby girl, I want you to go and call my lovely son Sylvester. Uye naye kuno. Um, kwakanaka here mama kubva mamuti my lovely boy to Sylvester. Hanti ndiwe weda kuti ndimubate zvakanaka here? Let's just say your, um, your prayers have been answered. Now go and call my son. Um, but mama, I smell a rat. But it's fine, I don't know.

Anyway, I've got good news for you. Rudo kuti uende unogeza and I wanna take you out nhasi. Ndimbonokutengerawo hembe dzakanaka. Then tombokuspoilawo and show you around.
Am I dreaming or what? No, my boy, you're not dreaming. How's Kurota? This is reality now. Anyway, Chido, I want you to go mumba unotora sipo inogezwa nadady and the lotion then give to sylvester kuti ageze tikurumbidze kuenda okay but ndoda kuenda wakanini no no no its just a mother and son thing tiri kuenda tiri two chete anyway rega nditokasira kugadzirira tiende tikurumbidze

Chazotishanyira hayo mutafara chaizvo. Ah, chandiri munzira kuya.
Hayo haa magona. Ah, chazouya manje.
Hayo magona chaizvo. Saka nhai Rumbi. Hayo haba munja waona. Yeah, actually nyaya yatafambira panapa tete ndeyekuti ari kuda kuroora. saka ndati mimi satete ndimunoziva kuti zvinofambiswa sei zvinhu zvacho saka ndati ndiyewa oh, makuda mafunga zvekuzoroora here pamwiri manje munongobva mangouya musohani motozotaura zvekuroora asi munenge muchizowanzi kwatete hakuendekeri ah, kana tete ah, kungoti eh, basa ratete unenge uri busy taigara chingoverengera tichauya tichauya aiwa vakapati maimufanira kumbouyao kungo eh, visit then tomboonaka kuti bamunini vacho ava vanonyatsokodzera here because isusu vana magumbo ka hatide zina basa mm, hatide zina basa saka kwikwiki yenyu inogona kuzotivhundutsa eh, saka mm, kwakadiko kumusha munobva kumusha ah, ndobva kwamutare ndobva kwamutare kwamutare kupi kwacho ah, kunyanyadzi munoirei shumba oh, munoira shumba eh. aiwa tinototi tibvunzeka because Ndinozotyaka kuti ah, zvamazuva ano vana vacho ava vanozoziva kuti eh, isusu manje totozviya kuti nhai mwari zvinotozivabisa kuti aiwa shumba ndo mutupo wababa wepanapa saka ah, zvatobva zvatoita hmm, vana magumburana vaya vana vaira vashumba wokutika hmm, munovadawo saka hmm, aiwa hapana chakaipa ko nhai rumbi kotora ka chikafu chandanda kugadzirira mupe bamnini bamnini haiwa maita zvakanaka maozotuachokwadi chokwadi ende ndakufara hangu kuti maita zvinhu zvakadi saka unonga unyora
ndachifunga kuti next weekend ndinonobvisa then next month tochata Oh, hey, munoda kuzokutomhanya mhanya orit aiwa maita zvakanaka nokuti mamirira kuti musikana apedze chi apedze chikoro chake ende neniwo chero neniwo zvinhu zvokuti zvinondifadza nokuti mukanozenge makuzomhanya mhanya kuzozonyatsokuita zvakanaka manyatsomirira nokapedza chikoro aiwa hapana chakaipa yeah, chokwadi eh, saka mm, zvinhu zvenyu zvakurumidza kurumidza mhani izvi munobva mati gagagagaga isusu tinobva tazoti presha yacho ah, kungoti four years yese ndani angomira tapedza chikoro eh, saka zvapedza chikoro ungoti mari yacho yese yange yangoungana yemuchato neyekuroora that's why mazona zvatengeswa mhanya stiri saka imi vabereki venyu variko zvaonesi zvokuti eh, avariko vese mumusha

Ndakuti iCloud ka paya. Eh, ungati iCloud but unaona chi? Phone ndangonoibairira pa charger ka. Eh. Achina kumbozongobaka kubva ipapo. Ndati kwa mkomo wangu anozondivhara sei? Ah, Ona, ah, mkomo ini ndiri mfana wako iwo. Waizi, mm. madhiri ese ndoya kwauri but kana makundidai so mbo here manje? Ndokungwavha ngwavha kwacho here? Ah, ndokungwavha ngwavha kwacho here? Inzo inzo kamfana. It's already. Ona.
Ona chi?
Simiri ka. Anombira nguva refu naro izi.

hapana top handina chimwe chandiri kupa ndotongotora sindotora fonaandina mari ndiri kutoahandina mari andina mari ndiri mari andiri kutopa bcause iyo kwativhara ka at the first place kwaiziva kwaiziva kuti foni yangu yakafa bwanditengesera foni yakafa uchiti hamupano wangu mupano wangu ndiri mupano wako bho but kana kundivhara manje asiri izvo manje mukoma wangu imi tese dama masini sainaa isini ndiri kungotora ayo chila ona Yo waenda neya kufoni yako apa inotora. Apa pano chauri kutopa but. Ndanda chini kutopa. Eh, chimweni kweretesa.
Unoda kuti kweretsa chini va eh, but but imbondoonesa wa. Imbondoonesa wa. Imbondoonesa. Wani mbanje dzangu ngoda ngoda kubuta. Unoda kubuta mbanje dzangu 2. Unoda ndikukweretse coin. Uchitengesa zvinhu zvakafa. Instead uzaka. Iwe unofanira kuti bata zvakanaka manje ka. Kutoita mwana unoita madhiri neweka. tokwanisa kuudza kuti hama ndiri bho munonoona chii mukoma wangu but manje kana mukoma wangu muchindiputira mbanje mondivhara mafoni mondikumbira kuti mari boy ndongwavangwava kwacho
asadaro seasadaro apa feya chaapafeyaamama chii handi chamama but sadaasadaro bcause kuona chika eh. ndakanzwa kuti mbiri yako kuti upota uchimamiswa nemadhara ka uchividiyo ngenga yoka imbanje dzake dzedzi anopenga mgenga apa but iwe waizoanzwa itonzisatsisi

kunaisahwira mm. ko ndakanzwa kuti makarovana namai susan yakanga iri nyaya yei kunaisahwira hmm. kamukadzi kai kakajaidzwa hmm. kutuma mwana wake kuti aende kunorova rumbi just imagine yeah? apa mwana wake ndiye akanga achipa marumors ekuti donald akamumitisa saka takazongosangana vakuda kunyepera nyepera kuda kuda kuziva ziva pandaka vakabvisa wigi ndi akakaitei saka uri kuti mwana uyo haana kumitiswa nadonald haana dzaingove nhema because kwaakanga aroorwa uko kwaanga atizira zvakanosvika zvikanobhainda ikoko saka akabva ati ofunga manje kuti ndochiita sei ndobva ati rega ndimbopomera chii kuna chiremba pamwe zvingaita ndinomwariwo unongozivawo mwari zvaanoita zvakabva zvati bvuvanojairira kutonga kwavanoita baba susan vada kutonga community yese exactly vakutofunga kuti munhu wese ari pasi aiwa wakavagona sahwira ah. wakavagona ende vakadzidzisa mwana tsika isina kunaka isina kunaka handiti izvozvizvi i think last week vakabva vadzinga baba susan Nisa wiri chibva pano he hauchashandi ende sezvineo izvo chavasi kuzviziva baba Susan vakawana basa ukaona basa eh vari kugara kumba kwangu baba Susan kuita kwamwari sawira sawira wakagona ufunga ah, hako wakagona ukaita chakanaka kamakomborerano yako auri tarira uone mwana wako ari kuroorwawo mune zvakanaka nadoctor eh. utouya next week aiwa handiregedze sahwira handiregebvisirwa handirege sahwira ndakutoenda kunotenga hembe yakanaka nokukwesha yemama eh, ndinyatsotamba zvakanaka pamuchato aiwa makorokota sahwira asi mai susan aiwa vachazvichema vachachema because basa rakawanda babasu Suze. Mm. Ah, aiwa kubasa kwacho kwakanaka ende mabenefits zvese. baba Suze vachachema. Dai baba Suze vabva vatsvaga mudzimai vobva mm. vanyatsorora zvakanaka. Vorega kudzokera kuna mai Suze eh. nokuti mukadzi uye ka ndichatambudza benzi remukadzi ah, naSuze. Zvichabva zvaenda futi nekumwana. Nekumwana nokuti ndozvavari kumudzidzisa. pano nhaimi Ai, ende zvinorwadza sahwira zvavakaita ufunge Ah. hako zvinorwadza ufunge hako asi ndinongofara kungoti chiremba uyu nemwana ava aiwa vadzokerana aiwa zvinongofadza vedu wee aiwa ndotenda mwari panga pafamba satani asi Satani. mwari vakazongomira vakazongomira Eh, nesu zvikafamba aiwa zvakanaka. zvinofadza sahwire Aiwa, zvinofadza izvi tinotenda. musavatevedzere vaya benzi vaya Vanongova pandakakunzwa kuti marwa chete ndakazoti aiwa sahwire wangu munhu anogona kugara zvakanaka nevamwe problem iri kuna mai susan mai suzi ndo problem ibenzi mukadzi ha benzi chairo zvinzwa baba rumbi vachingotaura vachiva chitaura kuti sahwire wangu zvakati sa but nandisingazvinyatso kuzvibi ndakazozvibhilivha musiwo uya ah, ibenzi remukadzi andizivi kuti vakanga vaonana sei nababa havana kana kumboenderana nababa susan ende ndiri kutonamata kuti dai baba susan vaona mukadzi kwaye kwaye mufunge zvenyu mm. so zvazvinoita sahwira handizivi mukadzi akanaka murume hamene zvaanoita murume akanaka mukadzi anoamai vanga vakakomborerwa kuwana baba susan baba susan ah. murume akazvibata ane hunhu asi nhasi unoone zvavaakuita so hazvifadzi zvinonyadzisa mufunge zvenyu zvinonyadzisa mufunge henyu Let's hope pa vauye kumuchato kuzoda kuzongodzonyongedzwa chete. Mai munoti vanokutsika nemarovera andakavaita. Eh, ah, ndokuziva kasauya. Aiwa ah, ndinokuziva sauya. Vakakutsika. Vanokuziva. Ah, zvivindi chaizvo sauya. Ndinomira newe sauya. Ndotwani eh. ndinomira newe sauya. Taura zvako. Vangajaire. Vangajaire. Handifungi. Ah, zva.